nginyagia kana gakwa gakinyia birthday ya mbere birthday ya mbere tondũ Wetagĩrĩra. nĩngũririkana cũcũ witũ nĩakire birthday ya mbere no nĩokire thibitarĩ ndĩ brother yakwa Kevin nĩwe nderaga ũrĩa kũrathiĩ na mbere maica makwa so nĩakĩraga cũcũ akamwĩra no kid told me eh, nĩ mũritũ na tũtakwenda gũkũgia rĩ eh, mwe ihinda rĩu ndikĩmenyaga niĩ ũrĩa mamenyire nĩ ndathiĩ kũheo mwana o kaunti ĩno ndĩreciria mũthenya ũmwe ngai andeithia nĩ ngatuĩka ngavana rĩ Eh. ndatwarirwo general hospital ya nanyukia ocerire general rĩu reke ngwe karũgano ga kairĩtu Mm. ĩ kairĩtu yani ũrauga kairĩtu gĩtaramenya maũndũ ũrĩa mathiaga Eh, Ĩ, kĩ ndũri- green. ndũra wĩ green ndũramenya ũrĩa ũgĩthiaga Mm. rĩu nĩ niĩ ũcio Mm.

kũnyitanĩte kũnyita rĩu wacemania na mamindwaibu marĩa matatambũraga kũrĩa waikara wega gramu ciaraigũ ikĩ ithatũ ngira thambu ya mbere

ngĩrwo wĩra waku wathirire o harĩa wekire atĩ rĩu rĩ na mũhayo wakwa he handũ ndahutirie na kara ngĩigua kĩongo kĩa mwana ngiuga ui ndagĩtarĩ rĩ ngũkua kĩongo nĩkĩo

e nicio citũmboaga macingo rĩndi tondũ rĩu ũrorio kairĩtu mũthuri arĩkũ gũtirĩ kairĩtu mami arĩkũ gũtirĩ kairĩtu tatagu arĩkũ Mama guo. gũtirĩ mama ndoka matanĩti thoguo gũtirĩ cũcũ ndaroka rĩu nyakangaa mũirĩtu githĩ tini nginya ndĩyandĩkĩire harĩa gwĩcaĩnĩra atĩ nĩ ndaingĩra maternity. nĩ ũrĩa ndĩ independent ndikwenda gũtwarwo maternity nĩ mũndũ ndikwenda kũhe cũcũ mĩrigo yakwa niĩ Oi, Ngai. no nĩ ndakĩgĩire kana kwĩ mũthenya wa I think it was 23 January nĩ mũthenya wa Eh, January, oh, January kama wewe. Capricorn, eh. na mũthenya ũyũ ũngĩ ngĩkĩheo rũtha mũthenya ũyũ ũngĩ ĩyo nĩ njanũrũ gĩakĩgĩa nomo na nĩwe nĩwagĩtumwo rĩu Ĩĩ. na gũtumwo nĩwe rĩu stacy ndoi ndangĩmenya gũtumwo kau nĩkuo wĩra mũkuha ũkĩragia ũguo kĩrongo kĩanda ũgacoka ũkerwo ũthiĩ wĩke seat bath cia cumbĩ Ĩĩ. na mũthenya ũngĩ ũkerwo ũkirie tondũ were itanda ciene gatanda nĩguo cia mũragĩcĩire mũrĩ andũ erĩ rĩu rĩu ndagĩkorire cũcũ nĩ agĩũkire ah na akĩhiũhĩria ah wiki igĩrĩ ndarĩ form nĩwe ũrĩa ũngĩgĩa mwana ũrĩ mũnini Wow. mwĩrĩ ũcokaga na ihenya na that's the beauty ya gũkorwo ũgĩte twana ũrĩ mũnini oga kangi nä egå kä te thibitarä kangi Eh. kangi mũndũ ũrĩ mũrĩmo o nä athire aumĩririe gũkunũra mboto ũguo ndege ĩrĩa yarĩ next ndege ĩrĩa yarĩ next athiĩte gũthiĩ ndangĩenda ndeto icio ndangĩrũngamĩrĩra hau rä u hä ndä ä So- yo no å mä ra wä wä ra

Eh, na ngĩkĩambia ngĩra rĩu nĩ ngũcoka thukuru ĩyo tondũ ndambĩte gũtiga thukuru ndĩ school of business ngĩdecide rĩu nĩ ngwambia kwĩbanga na njarie twĩra twakwa twĩrĩa ngũhota kũruta Ũi mwana. so rĩu nĩ ndakĩdicidire nĩ ngũuma kanyũmba kena goro njikũrũke kanyũmba karĩ thĩ thame state ĩrĩa ndaikaraga nguhĩrĩrie harĩa gaciwĩnji ya nanyuki andũ arĩa moĩ nanyuki air force he tũnyũmba twĩ harĩa ũguo area ya kirimo